ماحول بیل گاڑی بیل گاڑی دے نال کھڑے ہوئے سکون بھرے لوگ بیور اے نا سارے گاؤں دے وچوں ٹرین گزر دی ہے نویں اس ٹرین دا کوئی نواں ہی لوگ ہوئے تے نواں ہی ایٹیٹوٹ ہے تے نواں ہی کوئی ماحول ہے انکل ہوری ٹریکٹر گھن کے ویندے پہ اپنے گھراں کو کیونکہ شامہ پہ ونجنا تے ہر بندہ اپنے اپنے گھراں کو آمدید ویورز سرائیکی کلچر دے سرائیکی ماحول بیل گاڑی بیل گاڑی دے نال کھڑے ہوئے سکون بھرے لوگ امروتاں دا سیزن سٹارٹ تھی گیا چیک کرو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہرے بھرے باغاں دے امروت آ گئے امروت آ گئے امروت آ گئے امروت اے اے لو کر لو کمائیاں کھا لو کھٹیاں اے لو اے اے لو کر لو کمائیاں داڑ داڑ بہ گئی بھائیا ویلو کر لے شروع اللہ دے حکم نال ساڈے سریکی وسیب دے ویڈیو یک دم ہی داڑ داڑ بہ گئی تہاڈے بھرا کول جویں ویلاگ شروع کیتا ہے اسا اپنے پیارے جے گاؤں دے نظارے دکھان واسطے ہائے ہائے ہائے او میرے سریکی آوی ورا ہائے ہائے لو یو ٹو ہو گئے میرے سریکی وسیب والے کو جویں ہستے وستے مسکراندے راویں خوشیاں میرے پنڈ دی ایویں جاری راویں اور مسکراندیاں راویں چل مستی دے وچ راویں اج دا مزیدار ویلاگ تساں کریسو اپنے کھوکے دے شروع پیارا جا السلام علیکم ویور کیا حال چال ہے امید کریسو ساڈے یار دوست صاحب آپ صاحب تندرست ہوسن فٹ فاٹ ہوسن میں بھی امید کریسا کہ تندرست ہوتا فٹ فاٹ ہوتا برا اپنا سپیشل پرسن سلیم کھوکے والا معذور محنت کریندا رہندے سٹرگل کریندا رہندے اپنی کوشش آپ کریندا رہندے کہیں دی سپورٹ کہیں نہیں گھندا کہیں کول کچھ نہیں منگدا اپنا اللہ دے کو ہاتھ ڈیندے کہ یا اللہ تو رحم کر میرے چینل دے بھی تے میرے دے بھی ٹھیک ہے چوک تے ریڑھیاں شیڑھیاں دا رونق اے ہا تیڈیاں خیراں ہوون چیک کرو رونقاں لگ گئیاں نا ایڈو امب دے وی رونقاں لگ گئیاں نا ہا تیڈی خیر ہووے ہیں تے ایڈو بابے ہوری اپنے فصلاں دے وچ پانی شانی لے ودن ماحول پھبائی چھبائی ودن تے باقی میں جیویں کہ تہاکوں پتہ کہ ولاگ دی طرح واپسی آ گیاں وی تہاڈے کوں ساڈی ریکویسٹ ہوسی ڈھیر ساری دل بھریاں محبتاں بھریاں ساڈے یوٹیوب چینل کوں مریسو لائک سبسکرائب فالو شیئر کریسو شیئر کرن دی وجہ اے ہوندی کہ یار دوستاں تک میڈی ویڈیو پہنچائی کرو لازمین فیس بک پیج کوں وی محبتاں ڈیسو اپنا پیارا جا پیار دکھیسو ساڈے سامنے گرین گرین ماحول ہوندے پرندے سارے پانی پیندے بیٹھے ہیں میں آدھا خوشیاں دے نال ہائے ہائے ہائے میں آدھا کہ تاکو میں چس چوالے میں آج والے ولاگ دے تساں ویڈیو سکپ نہیں کرنی سکپ کر ویسو تو ول سنگت تاکو چس نہیں آمنی ڈٹھے وے نا جی میں سٹارٹ اپ سارا ماشاءاللہ پیارا تھی ہے نا ولاگ بھی آج میں سارا پیارا ہو سی ہر سائڈ دے رونقاں ہو سن ہر سائڈ دے خوشیاں ہو سن تھوڑا بھرا نال ہو سی خوشیاں دے اور تساں اوں تہاکوں وی نال رکھیساں جو وی اج دے ڈے کلچر دے اندر ہووݨا ہے اور تہاکوں ضرور انجوائے کرݨ آوݨا ہے ٹھیک ہے تے تساں رہوݨا نال نال ہے تے ایویں دیاں چیزاں ݙٹھیاں کرو پیاریاں پیاریاں محبتاں ونڈائیاں کرو خوبصورت جئیں اپݨے وسیب دے بھراؤ او میݙے سڄݨو او میݙے پیاریو او مینوں وائرل کر ݙو او میݙے تے رحم کر ݙو اوکے۔ ٹھیک ہے سنگت باقی لو یو ٹو ہو گیا راسو نال نال ویڈیو سکپ نہیں کرݨی اج دی مزیدار سیلیبریٹ گاؤں دی ویڈیو دے نال۔ ویور اے نا سارے گاؤں دے وچوں ٹرین گزردی ہے نویں اس ٹرین دا کوئی نواں ہی لوگو ہے تے نواں ہی ایٹیٹیوڈ ہے تے نواں ہی کوئی ماحول ہے پتہ نہیں کا دی ہے کوئی سمجھ تو کم باہر ہے لیکن چلو جادی بھی ہے میں کہ تھوڑی جی ویورن نو اپڈیٹ دیواں اے چیک کرو کیسا سین ہے اے تو تے ملٹری ایرا وغیرہ ڈھیر ساریاں سارے یعنی کہ جڑے سپورٹی ادارے ہیں انہاں دیاں ساریاں تصویراں توں سنہاں لگی انہاں بڑا ماحول وی آئی جمبو ہوندے لیکن جمبو دے نال نال گرمی ویسے پے گئی ہے دبا کے ٹیڈ کر کے گرمی تے گرمی دی شدت ہے اچھا سائیں وعلیکم سلام ہو گیا سائیں ہو گیا سائیں ہو گیا ساکو ولاگ وچ لیاؤ گاڑی والا آدا ہے تو کو نہیں میں گھن سکا تسا لنگ گئے وے تے گرمی اتنی ہے کہ ٹھڈا پانی بنائی پائیں پیندے پائیں تے مایا دا اینڈ ہویا پہ ہر سائیڈ تے بندہ کرے تے کرے کیا کرے

اتنی زیادہ گرمی ہے بندہ کرے تے کرے کیا کرے گرمی ہوئے ہوئے ہوئے سارے ماشاءاللہ پنجاب دے اندر سارے گاؤں دے اندر اتنی زیادہ شدید گرمی پوندی پئی ہے نا اللہ پاک رحمت کرے اور اپنے محبوب دے صدقے گرمی دے کوئی تروڑ کرے ہوئے گرمی اللہ چک برا تھوڑا پسینے نہ رگڑا کھڑے پکا وغیرہ ہے پکا وغیرہ لیکن ہن بند کیتے اس سائڈ سارے ایک نواں چیز آندی پئی تو نویں لکھے نے ایک اما وچ پیندی پئی ہے اما لگی تے جلدی سے ٹور ونج اما جلدی ٹور اما

ددڑ ددڑ کیتی ویندے موڑاں شوڑاں پٹی ویندے کم چئی ویندے سمجھ تو کم باہر ہے ٹرک والا سارے نال کرو کیا ہے لیکن چلو اللہ دی مہربانی تھئی ٹرک والا تے گیا گزر تے بھرا تھوڑا رہ گئے ولاگ دے اوتے ہی ٹھیک ہے او ویندا پے وے یار سارا آج جی ہے جی ہے ببر شیرا منڈ منڈ منڈے سے تے توڑ پہنچ سے

بابے ول ٹریکٹر گھن کے آپدے گھراں کوں ویندے پئن، شہزاد بھائی سامان سنتی سالݨ لے کے آ پہنچن، افات دا یار اے شہزاد، شہزاد دا یار افات تے ایڈی ماشاء اللہ انکل ہوری ٹریکٹر گھن کے ویندے پئن آپدے گھراں کوں کیونکہ شاماں پے ونجن دا تے ہر بندہ آپنے آپنے گھراں کوں مڑ ویندا رہندے امید اے کہ تہاکوں ساڈا اج دا ولاگ پسند آیا ہوسی خوبصورت جیہا آپنا پیارا جیہا پاک ویلہ لائیو سرائیکی آواز سرائیکی وسیب تے جلدی جلدی ساڈا یوٹیوب چینل لائک سبسکرائب فالو شیئر کریسو ولاگ تہاکوں پسند آ گئے دا۔